Geçen günlerimizde Mekan Ataýewiň täze klipiniň backstejine myhman bolduk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Klipden soňra Energiçni aýdymçy Mekan Ataýew bilen gyzykly söhbetdeşlikde şeýle sowallary berdik, Iň ýigrenýän soragyňyz? Ýagşymy sorasalar, kän halamaýan. Şu ýerden çykyp nirä gitmekçi? Indi öýe giderin sagat dört bolup gelýär daňdan. Durmuşyňyzda iň gaty begenen pursadyňyz? Eý adam arzuwly bolýar, näme guş ganatsyz bolmaz adam arzuwsyz ýa şu arzuw edýän zatlaň arzuwlaňa ýetýäňä şoň hemmedem iň gowy habar diýip meň pikirimçe şeýle meselem adam

E, tamadalar, diktorlar, güýçli diktorlaryň biri. Birinji gezek toýa çykanda şu wagt meni ýerleýändir, özi bilýändir kime diýen, meni atlandyryp durma. Hajy Ýazmamedow bilen bile e, toýda bolupdym. Onuň bizi abiwid etmeli. Hä indi sahnada e, Hajy Ýazmamedow, Mekan Ataýew diýmeli bolýar. Hajy Ataýew mekan ýazmamedow diýdi. Ony diýjek diýibem diýbilmeýän. Ýöne şony şeý diýdi şol. Ýe şonda bir erbet güllük bar özümiz ýöne oň özem güldi. Ondan diýjek bolýanym her hili şun ýaly stuçylar bolýa. Toýa gidip ýörsem. Seň pikiriňçe aýdym çykaraňda gysga wagtyň içinde hit bolmagy möhümmi ýa uzak ýyllaň dowamynda diňlenmegi? Aý menä partyllatjak golamok dogrymy aýdaýyn ol pylan partyllatjak diýip partyllady bilmeýän meselem.

oturyp işleýäs hä azap edip näçe wagtlap ýöne şol aýdym hit bolmady diýip gynanam ýok sebäbi ol aýdymam hiç aýdymam erbet aýdym ýok e, diňe men näl ähli sunga işgärleriniň çykarýan aýdymlarynyň hemmesi hem hersiniň öz süýjüligi bolýar hersiniň öz aýratynlygy bolýar häzir ýyllyna üç dört sany aýdym gelýär gowy gowy klipler gelýär ýaňy bir klibe düşdük dözemok diýip Esbitir löwür klibim bar. Amalia bilen täzeligim bar. İnşallah gowy, ana şonda partylatjak klipler gelýär. Ýapyşyp oturyň. Indi siziň üçin partylatsa has gowmy ýa partylatmasa? Aý men awara dogrymy aýdaýyn toý partylatsam bolýa esasy birinji meň maksadym dogry zat aýdaýyn. Meň ilki maksadym toýda gowy edip çykyş etmek, toý gowy edip sowmak. Bir şatlyk, şagalaň, şowhun döretmek birinji maksadym. Onuň, koneçne, hit aýdymam adama päsgel berenok. Edil peýda bermese zyýany ýok. Isleýän hit aýdym bolaryny. Ýöne maňa tapawudy ýok. O hit bolsun, bolmasyn, şol aýdym meni ýöne toýda hökman tans etdirer ýaly edýän. Meň öňümde goýan maksadym. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bul aýdym Azat Durdyýewiň aýdymy, şägirdim Azat Durdyýew. Şoň aýdymy, aýdymyň sazy, sözi, heňi, hemme zat şoňky özi ýazdy. Bir gün jaň etdi halypa bir üýtgeşjek aýdym döretdim. Şun ýaldan diňläp gör, bir ki saňa gelşäýjek ýaly. Men hem bu aýdymy diňledim. Begendim, aýdym gowy gördüm. Ene sen şul aýdymyň te çykma kane. Trend boljak aýdymlaň biri ýöne men bu aýdymy te ýaýradamok sebäbi. Kän adam menden sorady. Bir bölejik goýdum. Ene käbir aýdymlar bolýar, meselem goýýan bolýan. Käbirini bilýän tik tok ne media rekomendasiýa edýär käbirini edenok bilýän. Aýna inşallah häzir klibi bilen çykyp e, gowy üstünlikler getirer diýip pikir edýäs nesip bolsa. Klibinam şatlyk diýişleýär şatlyk sopyýew. Ana şatlyk bilen düşdüň hersiniň öz bir üzümin kyjygy bar klipçiler. Şatlyga diýen ol şatlyk näme geýip geleýin näme geýmeli klipde diýen ol. Ay brat gara köýnek geýäýin aýdýar-da. Gara futbolka ya gara köýnek. Bunu geyip ey gara olmasa da azıcık bir garadan daşyrak renk özüňçe sayla geyik gelýän ol indi. E brat şu näýil aýdýan ol? Ay normal. Şony halamadygy da şu. Şatlyk jan janyň sag bolsun degişýändir. Gowy görýän. İşinde üstünlik. Nesip bolsa yakın günlerde go begendireris. Dinleyicilerimiz begendireris. Yekşembe şow begendireris inşallah. Sizem biziň backstage'imize gelip duruň. Başymyz üstünde ýeriňiz bar. Men ýöne sen ýaňy geleňde bilemok, bu ýüzüňi bir ýerde gördüm diýen ol. Gutaran soň şu klip gutar tamamlady gel. E, söhbetdeşlik edeli diýdim. Sag bol size de minnetdar. Işiňizde üstünlik arzuw edýän. Janyňyz sag bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Diňe üstünlik hemme sungat işgärlere de üstünlik arzuw edýän. Spasiba, ýekşenbe şou.